mmateɛfoɔ nyinaa kye ne ɛmu obi biara kɔ aba ɛmfa mmra sports tv so ɛberɛ aso sɛ ɛtumi ɛtena sɛ ne nɔkwan no mfa gude mu nsɛm a yɛatumi aboaboa no adwumadeɛ so ɛno ho nsɛm de guɔ de ma natiefoɔ awia no mmienu deɛ si nkonnwa de nsɛm no ɛba medin ɛde yinu sɛ silver frɛ me dɛ sports ken Aberanteɛ no yɛre fee ɛɛbɔ makyi no ɔma sɛsɛkɛ no producer ɛno akyi no ɔno ara na ɛyɛ captain ɔbɛtu flight no ɛde akɔ nkurofoɔ kuro so ama yɛakɔfa nsɛm no ɛde aba ama mafoɔ Rome nyinaa ɛda Roman yɛatumi aboaboa nsɛm no ano a yɛde ɛɛba yɛbɛbɔ Rome wɔ Italy mmɔntene so ɛnkyɛe na Coppa Italia ɛtumi ɛtɔ dwa wonim sɛ Napoli against Juve boboko no mepaatwɔ analysis ahyɛ aseɛ ɛɛba yɛde ho nsɛm ɛde ɛɛba yɛbɛbɔ Rome na afei yɛayɛ story Ɔwɔ Cristiano Ronaldo nso naso yɛ ɛde ɛmma wo na wo kɔpie mu Arsenal foɔ nso yɛ a yɛse bɔ aberanteɛ no din ɛde abam Yankee bɔ no ahwɛ obɛtumi adwane ɛde afiri Arsenal foɔ so ɛ ɛnti mpanefoɔ nyɛ bibi ɛno akyi wonim sɛ nnɛ big game bɛtumi atɔ dwa bɔ bɛkɔ antin ɛde Tottiam ɔmo ne Manchester United ɛde game no de bɛpempem so yaboaboa nsɛm no ano a yɛde ɛba mepakyɛw wei ne more stories ɛne yɛtumi aboaboa ano nkurɔfoɔ kuro sɛ ɛnɛ nɔpa yi yɛde ɛba yɛbɛba afie no afei yɛabɛhwɛ visɛm no ɛnyɛ asɛm ketewa former Ɛyɛ kɔtɔkɔ play ɛno akyi no Black Stars of Ghana ah, papa nyi ato dwa sɛ mmerɛ bi atwam no na ɛsɛ dwudwu paa ɛna player bi ɔbɛhwim ne sport no ɛde afiri ne nsam mepatwɛ ne ho nsɛm ɛde ɛba na wokɔpie mu a na ɛsɛ kɔtɔkɔ player baako a na ɛdeɛ wokɔpie mu Spain a yɛsɛ hɔ ɛna aberanteɛ no ɛwɔ ɛdeɛ na aberanteɛ no ɛyɛ yɛbɛbɔ awuram no afei yɛyɛ saa story no ɛde ama na former ɛyɛ kɔtɔkɔ wei yɛ former Carada United mu Wɔ mo akwankyerɛ baako hɔ, wɔatumi aka nsɛm bi, ɛno ho nsɛm de ɛreba wei no more stories ɛna ɛno nɔpa yi yɛatumi aboaboa ano a ɛno ho nsɛm no ɛde ɛreba nyɛ asɛm ketewa koraa Sealing Essentials sɛ menka nkyɛw sɛ woyɛ ɔbaa anaasɛ bɛma woyɛ ɔmo nkunu bi ɛbɛtumi aboa no afei nneɛma kɔ yie ɛde ama wo akra mmɔnten so ɛna nsa bɛtumi aka nku no ɛyɛ anaa wo ne mpanimfoɔ nso adi mi adi nkɔmmɔ na ɛsɛ numbers no ɛgu screen no so no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa Ibrahim TV J1 Ɛsɛ menka kyerɛ wo sɛ comedy shows ahodoɔ no a na ɔyɛ wonya ne videos no bi ɛbɛtumi aboa no afei nneɛma kɔ yie Heady Among mepakyɛw kɔ YouTube na kɔ subscribe ne channel no na afei nneɛma ntumi nkɔ yie ɛmfa mo ɔmantam no ma nɛnɛ yɛatumi aboaboa nsɛm no ano na ayɛ sɛ authentic and power ɛnyɛ asɛm ketewa koraa yɛaboaboa ano latest amene ne nsɛm no yɛde ɛbrɛ wo a ɛnyɛ asɛm ketewa Captain Fee ɛkɔ akɔfa flight no aba ɛyɛ radio na ayɛ sɛ straight away yɛrekɔ nkurɔfoɔ kuro so. firi ayɛ readiness wɔtu flight no yɛn nso yɛn nkyerɛ mu wɔ italy mmɔnten so na afei yɛn kɔyɛ store wei ɛnfa ma sɛ wokɔ pie ma wosɛ nkyɛe ɛna kɔpa italy ɛtumi tɔ dwa na ɛsɛ napoli bɔbɔkɔ no wɔn ne juventus ɛde pempem so na ɛsɛ 00 bi a antumi amfa bɔ anto ne yɔnko atɛm Na sɛ Fortu wɔn panalties no na Napoli bɔbɔkuo no retumi agye ɛyɛ Coppa Italia no de firi Juventus bɔbɔkuo no nsam ɛnyɛ asɛm ketewa. Na mpaninfoɔ de reto dwa na sɛ analysis ɛrekɔ so wɔ Napoli bɔbɔkuo no papa nti ɛde Mauricio ɛyɛ Sarri no yɛ sɛ ɔbɛfoa team no sɛ wɔawerɛ 47 ɛyɛ games ɛna papa no atumi abɔeɛ. Mepaatwɔ kuruwaba koraa no wantumi angye bi amfa amma club no ɛna nnɛ deɛ papa nti ɛde Gennaro Gattuso no wɔn nso atumi bɛfaa club no na sɛ 17 games Ɛna papa no atumi abɔ ɛnɛ deɛ watumi awene Copa Italia de ama Napoli bɔ bɛkɔ no a mepaatɔ analysis no wokɔ pie mu wɔ Italy mmɔnten so ɛnyɛ asɛm ketewa wɔn de atwa dwa ne ho nsɛm no ɛde gu ɔde ma ɛna tiefoɔ na wokɔ pie mu ayɛ sɛ aberante ɛdeɛ ne Cristiano Ronaldo ɛsi akari ma Juventus bɔ bɛkɔ no na ano Copa Italia ɛtumi atwa dwa no ɛsɛ ɛnyɛ asɛm ketewa kora Napoli bɔ bɛkɔ no ɛgya firi wɔn nsɛm no yɛsɛ aba bɛyɛ the first time in history anɛ sɛ consecutively no Aberanteɛ deɛ de Cristiano Ronaldo de ne team de akɔ fa na ayɛ sɛ yɛawi anaasɛ yɛagye cups no de afiri wɔn nsam. Wonim sɛ Coppa Italia no, Napoli bɔbɔ ko no antumi agye. Ɛno akyi no, Supercoppa no, mepaatwɔ Juventus bɔbɔ ko no antumi angye a saa report no ɛfiri ɛyɛ Italy mmɔnten so baeɛ no nsɛm no ɛregu ɔde rema yɛn atiefoɔ. Aberanteɛ deɛ de German ɛyɛ Carragher de ato dwa sɛ abɔntɛnten Ɛne David Luiz na ɛsɛ. Nyabra nsɛm a otumi dzi yɛ aber a na Arsenal bɔbɔ kɔ no, ɔne Manchester City de pempem so no, merepatrɔ Manchester City twa wɔn boɔ ma ɛka me nso ɔmantse mantse na agye me ɛyɛ carrière no de eto dwa. Ɛsɛ apantsɛ ndzeyɛ ɛne David Luiz adze ɔkɔ yɛɛyɛ no mepatrɔ ɛyɛ unpardonable mistake ɛne nsɛm a mepatrɔ apantsɛ ndze to dwa ne ho nsɛm no ɛregu ɔde ma yɛn atiefoɔ. Yɛnkɔ pii mu Arsenal bɛbɔ kɔ nom na afei yɛnyɛ story wei ɛmfa mo nsa Gunter Ndidi ɛne Pierre Emerick Aubameyang no yɛse na no bɔɔl ɔtumi bɔɔyɛ ɛde ma Arsenal bɔbɔ kɔ no abrɛ ɔno no ɔmo ne Man City ɛde pempem so no yɛse na ɛgya ntuatɔ yie paa ɛna mpanifoɔ de to dwa ɛsɛ mpanifoɔ bɛtumi aboa no ɛsɛ abrante no atumi astay wɔ club no mu amepatwɔ contract extension Mpanimfoɔ mfa nto aberanteɛ no anim na afei wɔntumi nsan ɛna ɛbɛtumi ama no aberanteɛ no wɔatumi atena Arsenalfoɔ aso ɛ ɛne nsɛm ma mepatwo firi ɔbaeɛ no ho nsɛm no ɛde gu ɔde ma natiefoɔ na papa ne din ɛde ɛyɛ Hark ɛyɛ I ɛyɛ Refra Nano aberɛ a na ɛsɛ Sheffield ɛyɛ United wɔn ne Aston Villa ɛde game no ɛde pempem so no na ɛsɛ wɔgyina mu nyɛ asɛm ketewa ɛgye game no na aberɛ game no ɛbobɔ kɔɔ so no ɛna aberanteɛ de ɛde Oliver ɛyɛ Nuwood ɔnya abɔ bi na ɛsɛ ɔpo so yɛ Dɛn nti? Aston Villa bɔbɔ kɔ no, na referee no de a ɔkae no, ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Wantumi angye goal no, ɛno na ɔpanimpanimfoɔ de to dwa. Ɛyɛ sɛ papa no aba abɔnten de to dwa sɛ ɔpa kyɛw na sɛ saa goal no yɛ goal a, ɔtumi abu n'ani agu so. Enti ɛno anɔpa yi no, papa no de to dwa sɛ ɔpa kyɛw sɛ saa goal no nso no, wantumi angye amfa nti Aston Villa bɔbɔ kɔ no, ɛrewɔ nsɛm no, ɛrewɔ de rema n'atiefoɔ. Na Mauricio Sarri Heidi to dwa sɛ Juventus bɔbɔkuo no ɔse nyɛ asɛm ketewa koraa ne sɛ wɔrebɔ adwuma. Ɔse n'ano adeɛ a ɛtumi haeɛ ne sɛ Napoli bɔbɔkuo no ɛtumi ɛgye Coppa Italia no ɛdi nso wɔn nan so ne sɛ Napoli bɔbɔkuo no nyɛ asɛm ketewa ne sɛ tactically no na ɛwɔ soro yie paa. Ɔse Juventus bɔbɔkuo no ɛlacke individual brilliance ɛno akyi skills ne sɛ na wɔn hia nipa baako a ɔbɛtumi afa team no ɛde asi ne kɔn so ne sɛ wɔposo poso ntena ɛde agye wɔn ne sɛ wɔakɔ akɔyɛ Agyenkwa Ɔse ɛno na Juventus bɔbɔkɔ no antimi anyɛ ɛnam so ɛma Napoli bɔbɔkɔ no ɛgye cup no firi wɔn nsa so anaasɛ wɔn nan ɛnan nsɛm ma mepatwɔ Maurizio Sarri no ɔde yɛtɔ dwa no nsɛm no ɛregu ɔde ma n'atiefoɔ Wokɔpiem wɔ Manchester United a wɔn abrante din de Bruno Fernandes wɔde ato dwa sɛ abrante din de Paul Labib Pogba ɔsi akan Ara ma Manchester United no ɔse Manchester United supporters no obi ani bɛgye ɛnsɛ Nyame yɛ adom nɛ sɛ ɔmo game ɔmo bɛbɔ against Tottenham no aberanteɛ no atumi a recover fully fit ɔbɛtumi agyina mu na afei wasi akan ɛde ama Manchester United bɔbɔkuo no ɛna aberanteɛ no de ato dwa sɛ player biara ɛbɛyɛ no anigye sɛ ɔne aberanteɛ no den ne pɔɔpoo ba no, ɛbɛtumi agyina mu asi akan. Ɔwɔ sɛ Nyame yɛ adom a, ɔbɛtumi ahyɛ tɔɔteanfoɔ ne nsɛm a Abrantland deɛ de Bruno Fernandes no, ɔde ɛtɔ dwa no ho nsɛm no de goal de ma n'akyifoɔ. Na Pep Guardiola de ato dwa sɛ n'aberanteɛ baako no sɛ defender a ne din de Eric ɛyɛ Garcia. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa, yɛse aberanteɛ no atumi apeke injury no sɛ akwadaa ketewa koraa. Ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛna yɛse nnɛ deɛ aberanteɛ no atumi apeke injury no sɛ against ɛyɛ Gbogbo Kwanti ne Manchester City no. Ɛna aberanteɛ no tumi peke iyi gyinaa mepatwɔ Pep Guardiola de reto dwa sɛ ɛne yɛ yie paa sɛ akwadaa a ne din ne Eric Garcia no watumi apeke injury wɔ so ɔhwɛ anim sɛ aberanteɛ no bɛtumi arekɔva na nso watumi adwen Manchester United anasɛ Manchester City bɔbɔ ko no ɛne nsɛm a mepatwɔ ɛfiri ɔbɛn na ɔnsɛm no ɛde gu ɛde ma natiefoɔ wokɔpie mu wɔ Timo Werner so ɛyɛ a mepatwɔ deɛ tie nie aberanteɛ deɛ sɛ nɛ deɛ waba bɛyɛ the first German ɛyɛ player wɔtumi ɛhyɛ 26 goals in a single season Yɛsɛ aberanteɛ baako pɛ na ɔtumi ɛyɛ ɛyɛ wɔ Bundesliga nom na sɛ aberanteɛ bi ɛne Mario Gomez no ɛnyɛ asɛm ketewa ɔbɔɔ 20 sisi ɛɛ ɛyɛ goals in a single season na sɛ 2011 2012 no ɛna aberanteɛ de ɛne Mario Goze no ɔtumi ɛyɛ saa de no Mario Gomez mmom ɔtumi ɛyɛ saa de no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛrɛ nsɛm no ɛrɛ gu ɔde man natiefoɔ na awokɔ pii mu aberanteɛ nti ɛredi wɔn ɛyɛ kwadwato ɛde ato dwa sɛ na no ɔse Juventus bobo kɔnɔ na ɛsɛ players ahodoɔ na ɛna na ɔmo ɛbɔ ɛde ɛma Juve bobo kɔnɔ na ɔde ato dwa sɛ Napoli bobo kɔnɔ ɔse 11 men ni na na ɔmo defende nti na ɛden paa sɛ Juventus bobo kɔnɔ ɛbɛtumi apɛnetrate ɛde awura Napoli bobo kɔnɔ ɔmo penalty yɛ box no mu Ɔse na ɛde na ɛsɛ Napoli bɔ bɔkɔ no ɔmo mmranteɛ baako baako du baako no ɔse na ɔmo nyinaa ɛdifɛnde ɛdema Napoli bɔ bɔkɔ no ɛne nsɛm a Joan Cuadrado no ɔde ɛɛto dwa ne ho nsɛm no ɛde gu ɔde ma yɛn atiefoɔ na wonim sɛ Arsenal game against ɛyɛ Manchester City no abanterɛ de ɛne Mike Papandze ɛne Mike Arteta wɔantumi anyi so Mesut Ozil ɛna amanfoɔ bisa ɛsɛ ɛbaa ne sɛn ɛna wɔantumi anyi so Mesut Ozil ɔde ato dwa sɛ nyɛ sɛ na aberanteɛ no apira ɔse na tactically no ɔno hunu sɛ ɛsɛ ɔde aberanteɛ no Ɛde no to bench. Ɔse na ɛsɛ ne plans a ɔde kɔhyia Manchester City no na aberanteɛ no de ɛne Mesut Ozil no na ne di ɛnka ho ɛne nsɛm a Mikel Arteta a ɔde yɛtɔ dwa no ho nsɛm no ɛde gu hɔ ɛde ɛma yɛn atiefoɔ nyɛ asɛm ketewa koraa na Gerardo Gattuso na ɛsɛ Gattuso no no papa no yɛto dwa sɛ wɔbɔ Napolifoɔ no ɔmo mmerantɛ no aba so ɛsiane sɛ abrana game no ɛkokɔ nkɔkɔ so na ɛsɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɔse na ɔsuro yie paa ɛsɛ Juventus wobɛtumi adi nkorɛm ɔse ne mmerantɛ no ɛbɔ adwuma yie paa Ɛna papa no de to dwa, ɔse I believe in the God of football, ɔse you reap what you sow na ɛsɛ, ɛnyɛ asɛm ketewa, deɛ ɔbɛdua no, ɛno na ɔbɛtwa, ɔse nyɛ asɛm ketewa, na mmeranteɛ no performance a wɔtumi putu up no na ɛtumi ɛboaɛ, na ɛsɛ wɔtumi ɛdi nkunim, ɛne nsɛm a mepatwa ɛfiri ɔbaa no hɔ nsɛm no ɛregu ɔde rema yɛn atiefoɔ, David Luiz ɛna anɔpa yi abɔ abɔnten de ato dwa sɛ ɔpa Arsenalfoɔ fans no nyinaa kyɛw ɛsiane sɛ deɛ ɛsiiɛ no ɔse antumi ankɔ yie, ɔse papa no deɛ ɛne Mikel Arteta no. Ɔbɔ adwuma yie paa na sɛ papa no yɛ amazing coach ɛna ɔde to dwa sɛ ɔpakyɛw ɛsɛ deɛ ɔtumi ɛyɛ yɛ no ɔsɛ ntoma ntwa yie ɛne nsɛm a mepakyɛw ɛregu ɔde ma n'atiefoɔ na yɛnkɔ no afei ɛnyɛ asɛm ketewa koraa yɛnkɔ yɛ ɛyɛ saa score line wei ɛmfa ma sɛ wokɔpie mu wɔ La Liga nnora a matches atumi ɛtɔ dwa no na ɛnyɛ asɛm ketewa Deportivo Alaves atumi atena fie ɛkye Real Sociedad ɛboɔ ma ɛka mmienu ɔma ntimante Ɛno akyi no, na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ne sɛ Real Madrid bɔbɔkɔ no nso so atumi atena fie kyɛ Valencia no mmom a ɛka me nso mantumi ante. Ɛno nso yɛ scoreline mepatwo. Ɛtumi ɛtɔ dwa no nsɛm no ɛde gu ɔde ma yɛn atiefoɔ. Yɛn nyinaa no afa amena ne nsɛm a ɛne no pae yɛtumi aboa aboa ano ɛde ɛbrɛ no. Yɛmfa nsina afei yɛnte nsi mu wɔ fie no afei fisɛm no yɛmfa nguo mfa ma yɛn atiefoɔ. Wokɔ pie mu a na ɛsɛ abrantɛ din ɛde Solomon Safo Taylor ɛyɛ former Carrera United abrantɛ. Ɔde ato dwa sɛ mmra no sua no. na nyɛ asɛm ketewa koraa na ɛsɛ kɔtɔkɔ bɔbɔko no ɛno akyi akra nsofo na ɛsɔ sɔpɔto saa tim no mmienu ɛne nsɛm a fɔma karara united na ɛsɛ solomon safo taylor no ɔde yɛtɔ dwa ne ho nsɛm no ɛde gu hɔ ɛde ma n'akyifo na yɛso nkɔpie mu spain mmɔnten so a na ɛsɛ abɔnten din ɛde solomon safo taylor na ɛsɛ fɔma karara united ɔma abɔnten no yɛso wakɔ akɔpie mu spain na nkurɔfoɔ bi keka Ɛyɛ sɛ aberanteɛ no rebɔ tim bi nso so wɔ Spain mmɔnten so. Ɛnnɛ anɔpa, aberanteɛ no abɔ abɔnten de ato dwa sɛ ɛwom sɛ ɔkɔɔ Spain kɔyɛɛ training mmom, ɔwɔ sɛ nya adeɛ a watumi asan kɔntrate biara wɔ Spain mmɔnten so. Ɛne nsɛmma mepatwɛ no gu hɔ de rema yɛn atiefoɔ. Former akorabea Fuentealblas Asante Kɔtɔkɔ nɛɛse a wɔde fɛnda ne din adi Gilbert Issa Ahmed na mmerɛ bi atwam no papa no bɔɔ adwuma Ɛna maa Bobo Kwantia de kɔtɔkɔ. Ɛno akyi na ɛsɛ de Senior National Soccer Team The Black Stars of Ghana Boboko no papa de ato dwa sɛ mmerɛ bi atwam no na ɛsɛ mmerɛ no ɔbu nnua de ma The Black Stars of Ghana no ɔse defender baako bi bae na ɔsuspect sɛ defender defender no ɛtumi yusu juju nanso ɔtoo no aduru a na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛno ɛnam so ma ne deɛ na ɛsɛ Black Stars no ɔnya bi mbɔ ɛne nsɛm a mepatɔ papa ne din ɛnso so ɛde Gabriel Isa Ahmed no ɔde ɛtɔ dwa ne ho nsɛm no ɛde gu ɔde ma ɛnɛtiefoɔ N'apantan bi de Solomon nsa fotoe a ase ankasa wiem. Ɔse ade tam na ɔsi akari ma Karara United no. Ɔse nyɛ ade na ɛsɛ team no gye ne ka. Ɔse sika na ɛsɛ ɔgye no. Mpaninfoɔ tumi tua ne nyinaa de maa no. Ɛne nsɛm a mepatwɔ firi ɔbaeɛ na ɔnsɛm no de gu ɔde ma yɛn atiefoɔ. Na yɛse nnɛyi deɛ wokɔ pie ma no ayɛ sɛ AS Roma bɔbɔko no wɔ Italy mmɔnten so. Mepatwɔ home jersey wɔn atumi a presente no kamakama yie paa de akɔ akɔma His Excellency Nana Akuffo Addo ɔyɛ President Herman Rem, eh, Ghana no, ne sɛ nyɛ asɛm ketewa, Ghana yɛ president no, ne sɛ AS wɔ ma boboko no, ɛnso atumi a president JC, ɛde akɔ akɔma papa na ɛne ho nsɛm no ɛde gu ade ma n'akyifoɔ yɛnkɔ wiewie nsɛm no ɛwɔ papa ne ti ɛde alhaji abdullahi anansi aso ɛ mepatwa papa ne yɛ president ɛne ma tɛnda mc boboko no ɔde ato dwa sɛ wɔdi kɔtɔkɔfoɔ ho yaw yie paa ɛsiane sɛ n'abɔnten ne ti Nso so ɛde mmoroo Ibrahim no ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɔse na teams ahodoɔ no ara ɛna na nka ɔmo ɛrehwɛ anim sɛ ɔbɛtumi asan Avancan din ɛde mmoroo Ibrahim. Ɔse Kɔtɔkɔfoɔ bae ɛna ɔno nso yɛ Kɔtɔkɔ fan ɛna ɔtumi ɛtɔn Avancan no ɛde ɛmaa Kɔtɔkɔfoɔ. Ɔse Kɔtɔkɔfoɔ ɛtɔ Avancan no na ɛsɛ transfer fee no mepaatwɔ ete ɛyɛ thousand ɛyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa Ghana cedis Ɛna otumi ɛtɔn yɛ ɛdema akɔtɔkɔfoɔ ɔse up to now kɔtɔkɔfoɔ ɛntumi ɛntua tax mpo ɔse na ɛdeɛ na ɛsɛ sika a wɔtumi atɔ na ɛsɛ ɔgye no ɔse na ɛdeɛ ayɛ kyɛw paa ɛna ɛsɛ ɔpa kyɛ kɔtɔkɔfoɔ akyɛw ɛsɛ bɛyɛ saa sika no wɔn ntumi ɛmɛtua ɛnfa ma tender apps na ɛsɛ wɔn president a ne din Ber a Hajji ne Sir Abdullahi Anas no na wɔdze rotwa dwa no ho nsɛm no dɛ egu ɔdze rema hɛn atsiefo. Yengyina no afora Agudo mu nsɛm no no paa yi, yedzi mu boaboa ano dɛ ber no yɛmmfa nnsi na afei nnyɛ asɛm ketewa koraa, Sealing Essential yɛnka nkyerɛ wo sɛ wɔyɛ dwuma kuw a wɔsɔ hɛn fee, wɔn nso yɛnka nkyerɛ wo sɛ ba no nku a ebetumi aboa no yɛ sɛ woyɛ ɔbaa anaasɛ aberɛmba a wonnya bi a ebetumi aboa no yɛ sɛ wo tsir nso afa nto mu apɛgye afura kɔpɛ mu nku no bi ebetumi aboa akra mbɔntsen so wo nsa betumi aka nku no ɛno akyi wo po so na mbesena Egu screen no so a wo ne mpanyimfo betumi atwetwe nkɔmmɔ. Ibrahim TV gye toɔ sɛ meka kyerɛ wo sɛ comedy shows ahodoɔ no a na ɔyɛ, wonya ne videos no bi a ebetumi aboa na afei nneɛma kɔ yie de ama wo. Kɔ subscribe ne channel no na afei nneɛma ntumi nkɔ yie. Ɛmfa ma ɔma dawuro ma n'asɛm no yɛtumi aboaboa no so ne so korɔgyenn. Deɛ edi na ɛsɛ fata no na yɛde brɛ wo wɔ Sports TV so ɛno nyɛ asɛm ketewa. Anuanom mmienu na yɛsi nkonnwa de baeɛ. Me din de Inus Asieru Wɔfrɛ me The Sports King a wonhyɛ da nya wonhyɛ da nyɛ bɔne Ɛnyɛ asɛm ketewa Aba ntɛm deɛ ɛde fee Ɛyɛ captain no na ɛtuu flight no kɔɔ nkurɔfoɔ kuro so Ɛma yɛkɔboaboa nsɛm no de baeɛ Ɛno akyi no Amama Fɔrɛ wɔn nyinaa Dawuroma na yɛboaboa nsɛm no de baeɛ Michael Mensah Ebenezer Ekei Ɔkɔ so live ɛna afei Prince Amankwa wɔn nyinaa Dawuroma na nsɛm no yɛde brɛɛ wo nnɛ nɔpa yi a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa Amos Baabi a wowɔ biara me ne producer Fee Yɛkyɛ ɔno akyi Godfred ba bi a ɔmo wɔ bia no yɛkyea mom yɛnkyɛ star boy Susa Emmanuel ɛna afei John Gyasi ɛno nɔpa yi ɛna afei abante a ne din ɛde Enoch Mensah yankasa yɛ papa baako pɛ Mister Robert ba bi a ɛno ɛno nɔpa yi wɔ bia yɛkyɛ ɔno afei Bismarck Opoku Bismarck Boateng Agahoa Hero Mohammed ɛna afei no yɛnkyea Kwame Nyarko aka Muntari ɛnyɛ asɛm ketewa Nurideen ɛna afei wo ne wo yere ɛha asha nuridin mede nuridin ɛka ho asha baabi a na nɔpa mu biara no yɛkyia mo sonko so nyɛ asɛm ketewa koraa ɛha ɛna ɔbrɛ bɛma kwan na agude mu nsɛm ɛna nɔpa yi yɛboaboa no ɛde ɛbaeɛ no yɛde ɛsie na mmom ka ɛna hyɛ no nso sɛ wo nsubscribe yɛ channel no akɔ youtube Ɛyɛ sports TV ɛwɔ YouTube wo kɔ wo kɔ akɔ subscribe a like a comment na afei wo ahyɛ na obi anya videos no bi atimi ahwɛ no akyi wo kɔ Facebook ɛyɛ GA Sports TV ɛwɔ Facebook kɔ like yɛ page no na afei nneɛma ntimi nkɔ yie ɛmfa mo abɛtumi asɛkye Rare Sports Skin ɛwɔ Facebook anaasɛ Nana Fen ɛwɔ Facebook ɛno akyi no yɛ videos ahodoɔ no wɔn nsa bɛtumi aka wonim sɛ nsɛm na yɛ a na ɛdɔɔso yie paa yɛsɔne so korɔgyen Deɛ enti na ɛfata no ɛne yɛde brɛ wo ɛwɔ yɛ dwumadie so ɛha ɛna ɔbrɛ bɛma kwan na agude mu nsɛm ɛne nɔpɛ yi yɛde ɛbrɛ wo no yɛdi ase medin ɛde Yunus Asewura once again sports king for real peace shalom.